Ырӑ кун пултӑр хӑнасем. Сире утлӑ шкулта курма хавас.
Вулаха каччӑсемпе хӗрсем кӗркуннехи хӗллехи текстсем каҫнинче ӗҫрен пушаннӑ хыҫҫӑн пуҫтарӑннӑ. Пулах ларма ятарласа ҫурт ыйтса илнӗ е хӑнана кайнӑ. Кил хуҫисен килӗнче ирттернӗ. Уншӑн кил хуҫине пӗр-пӗр ӗҫ туса панӑ. Улаха хӗрсем йӗркелесе пынӑ, ахальтен мар ӗнтӗ хӗрсем улахлараҫҫӗ тенӗ. Улаха хӗрсем маларах каччӑсем каярах килнӗ. Каччӑсем пӳрте киличчен Хӗрсене кантӑкран те алӑкран ҫӑккаса хӑратма тӑрӑшнӑ. Улахра хӗрсем ал ӗҫ тунӑ, чӑха нуски ҫыхнӑ, ҫип ӑрланӑ, терӗ Тӗрленев. Каччӑсем ҫӑпата тунӑ. Ҫав вӑхӑтра хӗрсенче хӗрсене ӗҫлеме те чӑрмантарнӑ. Ал ӗҫ начар тунӑ хӗрсенчен тӑрӑхланӑ пулнӑ. Вӑхӑт ҫитсен улахра юрланӑ, ташланӑ, такмак каланӑ, шӳтленӗ, тӑрӑхланӑ.
Юсукинке хӗрсемпе хӑйӗн килӗнче улах ирттерме ирӗк панӑ. Шӑнӑҫ пиҫӗн пушӑнсанах ют ҫуртра тирпейлет. Юсукинкен хӑйӗн виҫ ача.
Анне, эсӗ манман-и? Пирӗн патне пана ларма килеҫҫӗ. Шухӑшу ылмашӑнманни хирӗҫ мар-и? Ҫук ӗнтӗ, хӗрӗм, ҫук. Эпир те ҫамрӑк пулнӑ.

Пурте ал ӗҫ тӑваҫҫӗ кунтах, маттур хӗрсем.
Шамҫке, эс ҫав тери илемлӗ тӗллетӗн-ҫке? Мана та вӗрент хатӗрлеме. Кайнӑ илемлӗ пулать. Урана ҫити кӳрес пуль. Эсӗ киле ырана свете вӗрентетӗп тӗрлеме. Эп те вӗрентетӗпех.
Тӑрӑшсан пулать.
Ҫак хӗрсем мӗн тума пӗлмест кам-ши, кай, кам темле, мӗнле каччи илсе савӑнӑҫ инкерсемпе. Ай, маттурсем, син хушӑра ӳт-хӑма ҫамрӑк туйсах кам. Хӗрсем, айтӑр-ха, пӗр ҫавра юрӑ юрла. Юрла!
Сас! Ҫурхи ҫил

Туса чӑрӑннӑ. Чӑрӑнать.
Викельтем улаха чун савнине шыраса.
Улахран улаха ҫӗленӗ чух сарӑ хӗсем ҫинче пирӗн куҫ. Хӗрсем, юр юрлари унсӑрӑн кичем кунта. Юрлас!
Юрлас!

Эй, эпӗ манса кайнӑ сире салам пурне те. Симӗс кутлӑ шапӑра.
Хӗрсем, мантӑрта такмаксем итмес килет. Паян такмаксем юрласа парӑр-и, каласа парӑр-и? Паратӑр-и? Ҫак урине такмак питӗ лайӑх калаттӑр. Урине каламаш-ши? Юрлатаран суринине

Халӗ пиҫиххи пӑрахмалла вылярман йӗрсем те каччӑсем. Кам-ха Эмир каҫ Лизука улах хыҫҫӑн киле ӑсатнӑ? Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ.
Эпӗ ӑна ӑсатман, эсӗ тӑкампар пӑштаратӑн мана. Пӗлетпӗр.
Пилетпӗр, пилетпӗр. Ҫапла, ҫапла.
Ӑсатни, ӑсатмани пӗлӗҫ пурте. Кам-ха унта? Виҫӗмкун Кӗркурипе нумайчче калаҫса Эпир нумай тӑман, ҫив сехет кӑна тӑнӑ. Пате ҫӳл сехет те ик сехет пӗле ҫамрӑксене. Кам-ха шӑнӑҫ пине яланах пӗремӗк ҫитерет? Пӗрре, икке, Виҫҫӗ. Укаҫ, эсӗ мӗнпе пурне те курма ӗлкӗретӗн? Куҫусем питӗ ҫивӗч-икен санӑн. Ҫапла пуль.
Укаҫ пурне те курать. Ют ял хӗрне ӑсатма кайсан кампа унта патак ҫисе килнӗ? Пӗрре, икке, виҫҫӗ. Пирӗн ялсем патак ҫимеҫҫӗ хӗрсем. Ют ялтан килекенсене ҫеҫ патак ҫитереҫҫӗ. Ах, Мухтанчӑк, тӗрӗсне каламаншӑн хӑйне ҫапас. Каччӑсем, хӗрсем, ытла та вӑхӑт хӑвӑрт иртнӗ. Атӑр-тӗпре ҫавра юр-вар та саланар. Паянлӑха саланар пулӗ, ыран-эрех тумалла. Ыранӑҫса пуҫӑрӑнатпӑр, хӗрсем. Ыран систерӗпӗр, халӗ каят. Тавах ҫӗнӗ шпик пире ӑлах лартнӑшӑн.

Ыйтса ҫын пуҫламӑшне те, веҫне те тухма ҫук. Ҫавӑнпа эпир малтан конвонаҫне ҫирӗп литерка, ҫиппен икӗ леҫме, перлештерсе йӑл куҫне тиретпӗр. Ҫак ҫиппен ункӑ пулӑшнипе Пин пусман е канван пӗччен ене ҫирӗплетпӗр.
Еккенче тӗсӗ икӗ приемпа тӑвакан икӗ енлӗ ҫӗле калаҫӑн. Вӗҫленӗ ҫӗрӗ машинӑпа тунӑ ҫӗлӗ евӗрлӗ. Икӗ енчен тӗпер пек Чӑваш Теринче ҫак хӗвел ҫӗле пӑрӑхма усӑ кураҫҫӗ, ӑна хураҫҫипе тӗрлеҫҫӗ.
Шула эршне тултарма усӑ куракан чи ӑнлӑ сарӑлнӑ ҫил ҫинчен пӗри. Ӑна тӳререн сӗмпе сулхайран сутӑнмалла тӗрлеҫҫӗ. Ҫӗвӗҫсен хушшинче пусман, пӗр клетке чухлӗ хушӑ пулмалла. Шулама илемшӗн усӑ кураҫҫӗ. Унпа салфеткисене, закладкӑсене, сет ҫитисене илемлетеҫҫӗ. сарӑ, симӗс, хӗрлӗ, кӑвак тӗсем пӗтереҫҫӗ.
Чепури ҫӗвет тума пӑсман кӗркисене мӑшӑр илнӗ. Кун пек чухне вӑрӑнче анчах шӑтӑк пулать. Тӗллеме усӑ куракан ҫипе вӑрӗнчен ҫыхласа хирнелле ҫирӗпленнӗ. ҫивиссине ҫӗнтерсе тӗрлесе пырса эрешт-уличченех тунӑ. Чиркӳҫне илемшӗн усӑ кураҫҫӗ. Синиклюк ятлӑ ҫейӗн ретӗпе ҫине хураҫҫипе чакаҫҫӗ. Элӗк ҫак ҫейӗллӗ пуҫа сыракан масмак ҫинче тӗрленӗ. Хӗрарӑм пуҫне вӑл усалтан сыхланӑ.
Укрма хресченӗн тетесем нумай. Вӗсем шыва шыв ҫинчи хуҫине юхан шыва пӗлтереҫҫӗ. Ҫак тери эпир кашни ӗҫӗм илемлетме усӑ курма пултаратпӑр. Мӗншӗн тесен Чӑваш Республикинче Атӑл, Сор, Ҫӑвар, юхан шывӗсем пур. Эпӗ вара халь сире ҫын пӗлмен тӗрӗ ҫинчен каласа тата тӗрлесе кӑтартатӑп. Мӗншӗн мана ҫын пӗлмен тӗрӗ тесе каланӑ? Ӗлӗк пӗр чӑваш ялне ҫамрӑк хӗр качча килнӗ. Ытти хӗрсем вӑл мӗнле тӗрӗ тӗрлеме пӗлнине пӗлесшӗн пулнӑ. Ӑна пусма ҫип, пусма тата ҫип панӑ. Хӗр тытнӑ та ҫак ҫӗрпе тӗрленӗ. Хӗрсем ку ялти вӗсем йыш те пӗлмен куҫҫуль мӗн атнине, вара ӑна ҫын пӗлмен тӗрӗ ят панӑ. Ҫӗвӗ иккенчен те пӗр пек пулать. Пӗр приемпа иккенчен те пӗр пек пулса пырать. Ку ҫӗве сурпан ҫинче, тырӑ тытри ҫинче тата ҫавӑн пек ытти чӗресем ҫинче тӗрленӗ вара. куршӗпе тӗрлеҫҫӗ. Хитӗлетнӗ чухне салфеткӑсенче, скатерсенче хӑшне кирлеҫҫӗ
Ҫак тери виҫӗсенче ҫӗр айӗн ҫийӗсенче, ҫутсенче тата ҫутисенче ҫыхӑнӑвне пӗлтерет. Ҫак йывӑҫ ҫавӑн пекех пурнӑҫ малалла тӑсӑлнине аталаннине пӗлтерет. Тӗл пулнӑ кайӑксене тӗрлени те ҫӗр ҫинчи пурнӑҫ малалла тӑсӑлнине пӗлтерет. Час-часах КАКсемпе чӗрчунсене, вӗсем ҫупписемпе е ҫурисемпе перле тӗрлеҫҫӗ. Ҫакӑ халӑх туслӑ, вӑрҫмасӑр, тӑнӑҫлӑ пурнӑҫпа пурӑннине те пӗлтерет.
Чӑваш шучӗпе тӗнче ватти тӗслӗ пулнӑ. Ҫакна кашни тӗрлӗрех ӗҫре курма пулать. Паркетеслӗ япаласене нумай чухне тивӗҫе пая-пайларӑм. Чӑвашсем ҫӗр ӗҫӗпе пурӑннӑ, ҫакӑ тереле те палӑрнӑ. Ҫакна тирепе те палӑртнӑ.

Аха, куна ҫакӑн пек хирӗҫ илмелле. Сӑкларах анчӗ. Ага, текеле, сӑкларах. Шкӑл

Амӑнне пӗрремӗш музейӗн пӗрремӗш экспоначӗ те вӑл пирӗн ҫӑпата пулнӑ. Ачасене вӗт-ха кӗҫӗн классенче вӗренекен ачасене вӗсене ҫӑпата тенипе ӑнлантарма ҫук вӗт-ха. Ҫавӑнпа та пӗрремӗш урок акасем тип ҫав шпада илсе кайса кӑтартрӑм ӗнтӗ ачисене. Ачисенче тытса та пӑхрӗҫ, шашласа та пӑхрӗҫ, курнӑ та теҫҫе. Ҫавӑнтан пуҫланса карӗ те япала пуҫтарасси. Хам интересленсе карӑм. Уна та пуҫтарас килет пек туйӑнать, куна та илсе килес пек туйӑнать. Тӗрсипе каласан те ҫакӑнта музейра пирӗн пинне экспонат ытла халь. Ҫав снеппӗтӗмпе пӑхса тухсан те кашни хӑйӗн истори. Унта пулса ӳмелесе япаласенче пулнӑ, унта хурланмаллах япаласенче пулнӑ, анчах та пӗтӗмпе каласа памасть ҫуккӑ. Каласа парас пулсан Валентина Сеевна ҫырса ҫырса пулмалла. Ҫырса ҫырма та ӗнтӗ ӑна ҫырса пӗтерес ҫук килет. Халь иртнӗ паян иртмешӗн виҫӗмӗш мероприяти ирттеретпӗр. Кӗҫӗн классенче ӗҫлекен учительсем килсе каҫҫӗ турма та малтан. Вӗсемпе экскурси ирттертӗмӗр. Ҫак ачасем те экскурси ирттерекенсем пурте хутшӑнчӗҫ. Кӗҫӗн классенче вӗренекенсем Надежда Михайловна тӑрӑшнипе ӗнтӗ мастер-класс та кӑтартрӗҫ ӗнтӗ. Унтан тен вӗсене ӑсатсатӑмӑр. Пирӗн пата культура институтӗнчен килчӗҫ. Вӗсемпе сехет ҫул калаҫрӑм. Ман курӑма тухӗ ача пуль, Настя Алексей, вот килмелле чего паян килмерӗ. Куратӑн те, ҫакӑнта экскурси ирттернӗ ҫӗрте ӗнтӗ тӑрап кайнӑ тет. Сирӗн тет паян хать пирвата пымалла тет. Сир тет пур айратти. Кай тет. Надя. Айӑптетсен ҫумрок ирттереп тет. Чӑнах та, пӗр та каярах юлса килтӗм те ӑсатсатӑмӑр ӗнтӗ. Кайрӑм та класа кӗрсен хам тӗлӗнмерӗм. Ҫав пӗчӗк хӗркке урок ирттерет. Тӳлесе висе каймалла чӗмӗк ачасем. Курчӗ мана, эп тет урок ирттертӗм тет. Пилӗк артса патӑм тет, килте ӗҫке парсатӑм тет. Пӗччен вӗрентекенех пулать пуль. Халӗ пир унпа конкурса хутшӑннӑ мар, Сталинград, Сталинград Агненты была объят текен конкурса хутшӑннӑ мар. Унта паллах вырӑн йышӑнаймарӗ вӑл, рейтингра пиллӗкмӗш тӑратчӗ. Унӑн хыҫҫӑн эпир Сочине ҫыртӑмӑр. сочиненисен конкурсӗ халь пока пӗтӗмлетӗве пулман. Вара экспозици йӗркелерӗмӗр. Фронт расчетлӑ ҫулӗсем пурччӗ ҫак хӗрачан. Хатӗрлерӗмӗр, ҫак ӗҫе те ирттертӗмӗр эпир халь. Кунта пирӗн экспозицинче тӑратчӗ. Паян ҫак мероприяти ирттермелле тесе Веронисия кайса хутӑмӑр. Ачасен чӑнах та питӗ кунта килӗшет. Наука ӗҫӗпе те вӗсем кунта ӗҫлеҫҫӗ. Хӑшӗ ҫак хӗрачана сӑнар выльӑх кондитерuna Саша Михайлова вӑл, Михайлова Саша, эпир унпа тӗрлӗ конкурссенче улттӑмӗш класран ӗлкӗрте ӗҫлетӗп. Ҫав тери питӗ маттур хӗрача. Ӑна пӗрнак ҫеҫ пулӑшса памалла. Саша ҫавна пӑхла, куна пӑхла, ҫавна тумалла тесен вӑл хӑех ӗҫлет. Пӗлтӗр пӗтӗм тӗнчери конкурса кайса килтӗмӗр эпир унпа «Моя малая родина». Унта хутшӑннӑ хыҫҫӑн пире Ямалпа Ненец автономиллӗ округне чӗнчӗҫ. Унта кайса куртӑмӑр, чӑваш халӑх культуринчен каласа патӑмӑр. Ямалпа Ненецра пурӑнакан Ямалпа Ненец Ямалпа Ненец автономиллӗ округӗнче пурӑнакан ҫынсен, халӑхсен, хан те, Куми халӑхӗсен культурипе те паллашма. Вӗсен тумӗсем пирӗн пек шурӑ мар, вӗсен шурӑ тӗс йӑлтӑртса ҫӗлерӗнет. Унта витхӗ хӗлле витхӗ питӗ нумай вӑхӑт хушши юр выртать. Ҫавӑнпа та вӗсен тӗсӗсем патша майрисен ҫам пек асар-писер парчаллӑ тем ҫам пек йӑлтӑртатса туракан тӗссем. Вӗсем вара тумӗсем пирӗн енчен кӗпе пулсан вӗсен Кӗскен те блузка темелле ӗнтӗ, вара сарафан тӑхӑннӑ. Эпир унта пӗр хӗр ачана илсе пынӑччӗ, унта чӑваш тумне тӑхӑнтартӑмӑр. Зеркал ҫине пӑхать, я себе не узнаю. Ӳкерттернӗ фотографисем те пур паянхи кунччен те, ҫыхӑну тытатпӑр. Кунтан эпир Пӗрремӗш кайса курӑпӑр, хӗтте кайса курӑпӑр, пӳрте кайса кураймӑпӑр ӗнтӗ Ямалпани састӑнумилле хутне. Ҫавӑнпа та эпир кунтан ана три чӑвашсен пӗр тумне илсе кайрӑмӑр, улача кӗпине. Ҫав кӗпене эпир унти вырӑнти музее парнелесе хӑвартӑмӑр. Хамӑр ентешсемпе те тупрӑмӑр. Каласа памалли чӑнах та питӗ нумай. Ҫул пӗтермелли станок теҫҫӗ ӑна. Куна Муркаш районӗнчен илсе килнӗ. Икӗ экспонат илсе килни вырӑнах. Наци музейӗнче вӑл ҫуккӑчча, халь обряд рейсавӑра туракан экспонат вӑл. Эпир панӑ экспонат. Ак ҫак хисеп, ку хисепе резиденчӗ эпир автобусран каялла юлнӑ та ӗнтӗ эпир пӗр темле машина ҫывхарса килтӗмӗр-ха ӗнтӗ эпир. Ку хисеп путӗнче тӑхӑр ҫӗрсерех пӗрмӗш ҫулта тунӑскер. Ҫак кисӗкне машини тапранса карӗ. Пирӗн кун каҫипе пурте пирӗн кисӗк ҫук. Ак, пӗтрӗ тӗнче пӗтрӗ халь. Мӗн тумалла пирӗн халь питӗ кулянапӑр. Пин те тӑхӑр ҫул хӗр пӗрм ҫутат унскер. Пирӗн те питӗ хаклӑ экспонат. Фотопарчӗнче пленкине пӗтӗмпе ӳкерттерсеткерменччӗ. Хӑвӑртрах ӳкерттерсеткертӗмӗр. Проявить турӑмӑр. Пӑхатпӑр пленки ҫинче. Номерӗ паллӑ. Кайрӑмӑр кайине. Унта кайса шырарӑмӑр пире калаҫҫӗ. ҫав номерлӗ машинӑн хуҫи ҫакӑнта Миттов бульварӗнче пурӑнать тет. Пирӗнпе юнашарах иккен. Кайрӑмӑр ҫавӑнта. Унта сутса янӑ теҫ машине. Кама сутсанне пӗлместпӗр. Вот пуҫта ӗнтӗ хай. Ҫав тӑҫта тет Ҫавӑнта ӗҫлетчӗ пулмалла тет. Ҫавӑнта ӗҫленине те, организаци ятне те пӗлмест пуль. Халь фаворит ресторан пулӗ-ха, ҫав фаворит ресторан хыҫӗнче темле учреждени пур. Ҫавӑнта карӑмӑр. Пирӗн ҫакӑнта те пур, ҫавӑн, ҫав номерлӗ машина ҫакӑнта пур те пур. Пур теҫҫӗ. Вара ҫыннине шыраса тупрӑмӑр, пирӗн кисеппе ачисем вылянӑ тет, кӑларса пӑрахман тет. Вара ҫапла ман пирӗн кисеп киле таврӑнчӗ. Тӗлӗнсе вилсе каймалла пар. Ҫакӑнта пулмалла. Ҫакӑнта пулмалла. Эпир ун ҫинчен вара хаҫата та ҫырса

ташлаҫҫӗ. Учительсем вӗсене нихҫан та хал парса тӑраҫҫӗ вӗрентсен те. Унсӑр пуҫсӑрӑнке кир тӗкме те вӗрентрӗҫ.